L-aħjar demm ta' żmieni. Tajtek imħabbti bla tniġġis taħtija. Fik ħabtet qalbi meta kmieni kmieni ħassejt fuq ġbini l-bews tal-poeżija. Imħabba fik il-ħkies tal-għadu f'skieni tajr ġlied imġiba ta' moħħkrija. Imħabba fik sa ksirta mal-ġewwieni bla qatt ma wiċċi tħammar bil-mistħija. Ma llum li rbaħt biex qatt iżjed ma titlef, berikt dad-dmugħ u ż-żmien kemm ili nbaħħar u ħlomt xogħol ġdid jekk jiem is-sema jislef. Jinxef ilsieni u jitħaddel driegħi, jekk qatt għad inħallik u mhux sal-aħħar, imqajjem nibqa' bik, ruħ Malta tiegħi. Jiena nħoss li għandi Ngħid bla tlaqliq li ħuti Għawdxin dak li tgħallimt jien eh, dwar art welidi mit-tiġrib tal-ħajja u mill-istorja. Inħoss li għandi ngħidilhom ċaru tont bla ħabita xejn li kull meta għawdex tagħna safa mwarrab, abbandunat u traskurat kien tort tal-Għawdxin stess Tort tal-Għawdxin, Għal dik il-ħabta l-poplu Għawdxi kien maqsum u mifrud f'piki u tilwim stupidu u bla sens dwar parroċċa u oħra, dwar raħal u ieħor u dwar banda u oħra. Issa, naturalment, m'hemm xejn ħażin taf li wieħed jinteressa ruħu fil-progress ta' raħal twelidu u tal-parroċċa tiegħu, m'hemm xejn ħażin, anzi ħaġa rakkomandabbli, ħaġa ta' min rakkomanda. Biss, biss, Fiċ-ċirkostanzi preżenti, qabel ma wieħed iħoss li huwa minn ħal berqa, minn ħal kawsalla jew minn ħal tuffieħa, għandu jħoss li huwa fuq kollox u qabel kollox ċittadin Għawdxi, ċittadin Għawdxi qabel kollox. Għalfejn? Biex ikun pront ixammar, jitqabad u jġielet dejjem mezzi legali u naturalment ċivili ħalli għawdi xieħu dak li jutiegħu, dak li ħakku, aħna ma ridux ħlif dak li jutana u dak li ħakna. Hekk jaraw li aħna magħqudin u kumpatti, jagħtuna dak li ħakkna u dak li jmissna. Jekk aħna nerġgħu nagħmlu l-istess żball li għamlu ta' qabilna u ninfirdu u nqassmu f'piki u tilwim stupidu u bla sens dwar parroċċa u oħra, dwar raħal u ieħor u dwar banda u oħra, allura nistgħu ngħidu li d-destin futur tagħna hu diġà miktub, dak jiġifieri li Għawdex għal darb'oħra jkun minsi, abbandunat u traskurat għal kollox. Il-Mulej ma tax lil Għawdex dawk ir-riżorsi naturali prezzjużi li wieħed isib taħt l-art u li jiswew ħafna flus u li jagħmlu l-pajjiżani u eh, sinjur, iżda taħt xi ħaġa oħra xejn inqas rari u ta' min jibża' għalija, is-sbuħija naturali. Dan huwa don kbir tal-Ħallieq li aħna stess ma nafux niżnu, napprezzaw għal kollox. Forsi dan ġej mill-fatt li aħna twelidna ġo din iż-sbuħija naturali u kbirna fija u għalhekk forsi qatt ma kellna żmien noqogħdu naħsbu nirriflettu ftit dwar il-benefiċċji tagħha. Iżda Il-frustier li jmitt riġlu l-ewwel darba fuq il-xtut tagħna ma jistax ma jintlaqatx bil-ħlewwa tal-pajjeżat Għawdxi u bil dak is-seħer tal-paċi, tas-serenità u tat-trankwilità tiegħu. B'danakollu rridu noqogħdu attenti għax iż-żminijiet qegħdin jitbiddlu, U ta' kuljum naraw li l-progress u l-iżvilupp qed jitlob iżżejjed mill-kampanja Għawdxija. Ta' sekwit naraw il-bini u l-istrutturi qegħdin jinvadu dik iż-żona qaddiża tal-ħdura u tas-serenità Għawdxija. Donnu wasal iż-żmien li kollha kemm aħna ngħidu flimkien, Issa daqshekk! Issa biżżejjed! Dan kollu da ma jfissirx li għandna nżommu l-iżvilupp ġewwa Għawdex, xejn affattu. Dan ifisser li għandna noħogħdu b'sebgħinejn u hekk jista' jkun b'mittajn sabiex l-iżvilupp isir fejn jixraħ u fejn ma jħassarx, imma l-iktar fejn ma jħassarx. Għaliex hekk Għawdex tagħna jitħassar, qatt iktar ma nkunu nistgħu nġibuh kif kien qabel. Jekk Għawdex tagħna jitħassar, l-ebda turist u l-ebda frustier ma jmitti iktar riġlu fuq il-xtut tagħna. Allura l-aħħar twissija tiegħi lil ħuti Għawdxini Għadin. Ibżgħu kemm tistgħu għal dik id-dar privata fejn tgħixu intom mal-familji tagħkom, imma fuq kollox ibżgħu għal dik id-dar komuni, l-art ħelwa li tagħta isimha, għax din biss tagħna Alla, din biss ta' hi tagħna, Għawdex, pajjiżna.

Nagħtik il-ħajr minn qalbi, ja Mulejja, għall-frott tajjeb u bnin, għall-ward tax-xagħri, għall-ilma tal-widien, għall-weraq tarri li bih sikwit trid tpaxxi lil għajnejja. Mulejja, nżik ħajr għall-wien u ż-żina tal-ħut jilma' fil-qegħ, tat-tjur u l-bhejjem, tax-xemx bla qies li tiddi meta jiżbaħ. U fl-aħħar nett, Għal oħt il-mewt ħanina li bija jina nidħol f'ħajja isbaħ u ngawdi d-dawl ta' wiċċek għala dejjem.